Ya diatu kitai begulai baru ba cherita Bujang Lemau Pematau Menua anak Teguh Remaun Sana. Nyadi diatu kitai nyau terengkah ba tusun ti ke empat puluh satu. Ba tusun ti ke empat puluh kitai ninga ka sida Damu tu ka Baum. Baum nanya ka penemu sida serumah Laban ka nanya ke sapa bagi sida iya ke ka enggau ngagai mekam Batang Kayan kin enggau ngambi iya iya pulai betuai ke Bujang Lembau. Nya alai dia de Damu tu tadi udah ke berunding enggau anak iya enggau uchu iya dua iku nya dia de lemai nya dia kira iya udah maya mela diri. Damu pan lalu beranchau, iya pan lalu ngasuh maga nesau semua sida serumah ngagai ruai sida iti iya. Nya alai orang pan udah mega sampal magang datai nya baru Damu pan lalu bejaku ngagai sida serumah. Kitai serumah tu pia ga aku ke mai kitai begempuru ngagai ruai aku ke tu ukai mai kitai tu nubai mansai maku nubo tau ukai mai kitai tu ngasu beburu. Tang aku deka mai kita ke dapat jauh mindah. Nyalai aku mai kita bemain ngagai menua Banjarmasin nyawa Tabin Ngai Makai. Deka mai kita belelang napatka gentilang remang begagai. Pia aku da mung nyalai ninga jako damu munyi nya wai. Adat peluat mata ujai ke bejulok asu kaka begaru gisai-gisai antu ngasu ba ulu sungai dengah mudah langka umai. Laban bulan nya ke benong keleman dia deh lusung ujai tu tadi udah ayas. Nyun alai agi nyun suman laban lu suang inya nitih ke bulan ka. Pei tu baru utai ila nungau la. Lama darah gatal tu lalu enda dituris pia ku tudah ujai. Ni dei duai madik nyenguk. Enda ragit ati deh nya. Ka mindah bakih. Pia ku iya nanya nya lipan. Nyadi Emperian seduai nya enta deh nyenguk. Nya alai mayuh utai deh kelulu ka jaku nyenguk tu ka Emperian deh lebih agi orang lelaki ngena Emperian tu kena orang ngelaban orang ke indu. Udah nya. Dia tadi uhh nya da nyeri pan tu ulu nya nya meh bakih nyengok ati tu deka enda deh motong indah tang unggal gamu lalu bedau madah ka penunga menua ke deka dituju iya pia ku ti meh nyeri pan nyau mayuh meh bala sida serumah dia ke Sama madah diri gagit deka enggau baka sida ke ti utai sida jeti ke bejuluk ke ti aur tulang mayuh bujang berani bukai endang sigi manu sabung damu magang sida nya tadi. Aaa udah ninga jaku nyelipan tadi nya baru damu tu lalu becherita nusui mimpi iya ke dasuh antu ngambi bini iya nya inya tu. Pulai ari menua Kayan ti. Ninga nyata menua Kayan ke digagai dia dek sekeda sida ku nyenda entu dapat ada bisi chengang ati ai taja pan sida nya deka enggau mindah tang nyu berunding ke penyauh menua. Nyadi orang ke bebiak nya madah ke diri enda sigi ka enggau megang orang ke rumpu lepas nya tadi. Bisi sekeda enda kala enggau la orang nurun mindah ngisah ngereja pengawa tu tang ati sida gagit endar u ka gawa sida nya tadi. Aku enda ku peduli ke jauh. Mupuk ga kitai belubang lubang nitih ke orang pia ku jai tu tadi. Manah penemu nuan nya tadi ati. Pia ko Tebong nyaut ati iya utai. Nyadi kitai ka mansang kin enggai ka kita enda nemu deka dulu ka apai ke nuai akih tu. Laban ti enda pia pedis kitai ngenatai ka diri ba menua orang din. Datai kitai din tang nyau enggau rinsa ila. Ti kitai kediri datai ba menua orang din. Nadai guna ka enti kitai nyau tadi nyau betul lekui nyau lelingai ngayung diri disayan mung suan. Pia Petegong ninga nya. Ka bujang lembau deka nguluka sida yakin. Dia deh sida ke kakang ati nya tadi wai kenyu madah kediri deka enggau memegang deh kenyu ransing sida iya. Nyentuk kaki Cenan pen madah kediri ka enggau. Di deh buang aya laban dinyu tuai. Ukai nya semak menua nya pia ko Damu madah kaki Cenan. Amat ga dai wai wai belau ndai guang enggau orang begau pan pendiau ke ti chukuk baka ding nya. Orang ke kiruh ila nya nyen tusah ngapa orang laban dek ila. Pia ku indai jara laban indai jara tu bisi duduk dia dia enggau orang mending kaum sida nya tadi. Empai temu meh wai pelasai Ku tudah tuai nimal indai jara tadi. Menarat nemu Jai Wain Pelasik. Taja iya nya dipeda di lama udah bulat enda jeriah iya tang kad ngerayap pikap batang tapang. Jani Wain Pelasik taja iya lama udah rimpi. Bisi ari endur iya nya angkat mangki ngelinggang dulang. Ku Aki Cenan madahka Indai Jara. Ada cengang Indai Jara weh ninga saut Aki Cenan nya tadi. Nyadi orang ke dia nyengkaum tamu iya ke mai sida ba Aum nya tadi pen nyo ngetu enda lama bejaku ninga saut Aki Cenan nya tadi. Enda ibuh pun nuan aki ngau kami begau. Kapa enda kami ke rumpas tu aja mansang kin. Nuan nya kira nya baka matahari kitai nya deh. Nya udah jauh andar deh nya ngalih. Nya alai manah deh tinggal di rumah tu aki ngau sida ke indu nembiak ditu. Ukai enggai mai tu tang. Laban menua tu ake nemu ja bangai jauh. Jauh enda aro kai anchik anchik jauh tu mat deka kai. Ko kilat madah ka ake cendan. Ninga kilat nya tadi ake cendan penda memunyi agi. Au ga ucharu ti enda ibuh ko kita. Enda ga empu enggau. Tang asai tu ti baka ka lemai tu ti utai nya semak. Sigi enggai aku tinggal ke orang, ku tudah tuai. Bah, ni maya kitai tu nurun Dungau, ku aku nyelipan nanya Damu. Aah, pia Tunggal, ku Damu. Taja pan. Baka ka dek temu kita, aku empu pengawa tu. Tang aku tu bepanggai ba uchu aku dua iku nya. Lalu pia mega enggau menantu aku. Ku Lamu nyaut. Ninga nya tadi dia tegung alu jaku. Nyadi munyi ku aku tadi dah, kitai ke mansang ngagai menua nyin. endang nitih ka apai. Laban iya nemu menua nya lalu nambah ke nya, kitai sama nemu mega menua nya jauh enti nadai orang nulung. Iya nya ukai nyengala mensia lalu ukai mega nyengala entu kita udah nemu magang, iya empu udah madah. Nyadi ke nuan menyadi ensana bisi betemu enggau iya lalu berandau enggau iya. ba rumah iya din. Jalai ari padah iya dia iya nya deka datai ba menua kitai tu tengan bulan baru. Laban maya nya ila dia timpuh iya nyadi remaung pan abis lalu iya mali diri nyadi mensia. Nya alai, nganti iya ke datai, kitai nya sama nyediak diri magang kitai sebarang iya ke nadai chukup perengka, nyendiaka perengka ke dikena kitai mindah misah sebarang ke nadai duku ngembuh ari ditu. Pia mega, enti ukai utai ke dikena kitai Mindah lama udah enda dintu kita tau ngintu iya, piak Petegong madah ke sida serumah. Nama deh aum sida pasal ke deka mending ke ka nyendia ke diri deka mansang ngambi nya ngagai menua di mekam menua enggau padan di enpan Lalu deh ketu kesegai nangka nya. Ai nya alai sekumbang ka nganti penatai Bujang Lembau. Dia sida sekayu rumah nya pan nyu kiruh kenu nyendia kediri. Sebarang ke nadai duku, nadai sangkuh amat tenyu peterengking ngambuh sebelah kutan dia. Pia mega sida ke nadai terabai pen kiruh enggau beban ke terabai enggau orang ka bukai. Amat enda berasai ari Apus laban sida iya ngereja pengawa nya tadi. Sebarang penemu agi lalu iya lalu ngajar sida ke bedau entu berapai ga iya ke bedau entu nemu ngambika pengawa sida nyengjampad agi utai. Nya alai amat munyi ke udah disemaya ke Bujang Lembau tadi, kira tengan bulan nya dia di sungai lalu bisi mimpi iya. Iya mimpi betemu enggau laki iya madah kediri deka datai ari siti. Pegila kita anang mindah urang iya tengan niki mata panas laban aku ka datai. Enti kita bisi meda ujan nyala lalu ngasaika tanah bisi rinyang bisi beguyang nya aku nya penatai aku pia ku ujar Lembau. Udah nya iya pan lalu lesap ari peda Semenanjung. Iya lalu nusi mimpi nya ngagai apai iya Damon. Nai ti baka nya enda nuan enda tau enda nyediaka rengka piring dikena kitai nyambut laki ti datai kitu. Pia ku nemu nganu senai nya tadi. Nya alai pagi siti dia senai pan tumu endar iya dani. Iya lalu ngerak betungga iya santa lalu madah ka ngagai siko nya kebuah iya ke tumu ngerak nya tadi. Seduai aku nyendia ka perengka dikena orang Miring. Damu pan lalu nangkap siku babi belang enggau menua labang. Orang sekayu rumah nya pan sama bela kiruh enggau sida Damu sebilik nyendiaka pengawa dikena nyambut Bujang Lebau ke matau menua anak Tegong Reno sana ka datai. Nyala iya meh kira pukul semilan pagi nya tadi. Enti iya baka jam kitai ditu. Utai penyudah sedia magang udah nganti Tenanggong da rengkap piring nya tadi. Nyadi tempat disediaka sida alai nganti penatai Bujang Lemau tu iya nya ba tengah laman tunga Jalai Penai. Jalai sida pen lalu manchau bidai besai ba endur nya. Bapi pan udah mega dipelintang sida ba kaki tangga. Nyadi senai empu maya nya endang ngena chukup ngepan sida ti indu. Nyelai ku cherita ukai main pemajik gaman senai lebuh nya weh. Amat ka baka ka agi dara bungas dep peda. Nya nya laban endang sigi ari purih indai iya ka benamai nya nya tadi ke bisi ngembuan batu puka melaban. Ti enda kala meda iya amat tak. Nadai orang nemu semai nya udah bisi orang enggau orang empu udah bini orang lalu udah bisi anak bujang dua iku. Nya alai kenu ku jaku uhh rintai orang peda kenu tisir pirak ngeang tadi ka jembai jumbat baka ngekerja tiang pan. Tisir tinggi nya iya entadi lenggi-lenggi baka lepi kangkung penyalang. Sanggul ari enda dujak ke bunga bepasak gendang. Rawai tak lempai-lempai lekat bekerigai rusuk marang. Kain bebuah ni senai tadi mua pemanah ke bebuah nadai lapang. Tumpa mua pengena sama chukup magang. Nyawir pisit ngena sanggit berakit nadai lapan. Lampit mua pengerapit betambit pintu tapan. Nyalai pampai nguap panggai lempai-lempai mulai ke belakang sumping pending bekating ka beperenching tampak ngadang. Nyalai udah nya tadi udah ke ngena ngepan nya tadi. Dia deh gamal senai. Amat tang mimit pan nadai menur mantah ngenung urat ke bujang. Asai ka enda nemu agi ati sida iya din. Asai ka ka debukut dada Ngapai orang nya tadi empa pengidan ati meda kemai idup tadi. Nya alai pala enggau iya linga-linga bengama ngena umba bingka sanggul dua, mulut mechup ngenjing lilu unsut enselu mansau jera. Bau lintang enggau iya ringa-ringang pandang jarang baju kasar

Tunjuk geduk rasuk bentuk kinchin mata benua. Uma jaku mua penau mulut lilup landik nyebut. Munyi ke biut lembut kunding mua likun nudu pantun ka sinyum tuchum sambil nyeling. Huh. Mas Japai nih oi. Aman ba indu ke ti iban. Amat bajik meh orang indu tu ti beketu. Aruh ke nyau detemu antu dikemataka Petara. Lalu nama ke nya mega teguang seduai kilat pan sama mega ngena pekaian anak lelaki laban endang sigi kambuh orang Panggau turun Bujang Rumbau. Amat ke nadai alai nyebut ga penyiga seduai menyadi nya tadi. Nyau mamau urai ke indu. Enti madah kediri enggai nya iya ko reti tu tadi nyema enti seduai angai iya madah diri enggai bula bula enggai tau laban maya nya seduai menyadi tu endang sigi nyau bujang endar ukai utai da sebut lanyau agi mung sigi tau munuh meh nyau ai baka ikuh ngujung tinggi nyi ku orang dah iya. Nyadi sida sekayu rumah nya panyu sampal mega begempuru ba tengah laman nganti penatai bunya lembau. Hari maya nya enda udah panas terit, mimit nadai meremang ngelindung matahari. Nyadi pirian datur sida iya turun lapan magang nitihka iya ke dikena sida nyambut urang Panggau Suku. Haa mata panas penyau tinggi setinggi kira inyo muchuk radas sida serumah ke nganti nyo tadi ke nganti pia nya laban enda nemu bekeni penatai bujang enggau sekali kia nya datai ari langit baka ke udah tauka bejalai datai ari tanah baka penatai mensia mayuh. Nya ngasuh ati sida tadi sama bela beperagam magang. Muji nyangka penatai iya nya. Jalai sida diri dia tadi bisi nya berening ke atas, bisi nya berening ke baru, bisi nya gegining enda temu tunga meh nya. Nyadi benung sida ke bansa nya tadi dia hari ke lalu berengkah enggau mesi ujan nyala. Sepi tidak. Tepeganyang tanah. Peda rumah tu baka kechundung derusak tanah ke berenyang nya tadi. Nawa babi nyu baus sebelah baru rumah manuk nyu berau ukui nyu nyu nekus nyu besintak iku. Peda sida tadi tak mija rak eno kilat oi. Taja pan mata panas perinching sida eko lalu. Betegining deka meda penatai bujang rengau nya tadi. Benung sida ke betegining nya tadi, dia bujang rengau pan lalu mansut ke diri. Nyadi penatai iya nya baka ke dulu suba lebuh iya terubah datai ngagai gawai nangga langit anak iya dua iku nya tadi. Nyadi ke sekali tu nya. Iya tu nya betul-betul ngayanka diri baka penatai kitai mensia. Semina sida enda tepedaka iya lebuh iya mansutka diri ba seberai penai. Sida ka tekenyit meda iya enda tudah bejalai nengah jalai penai mansang agi sida ke begempuru betengah laman nya tadi. Udah sida meda penatai Bujang Lemau orang kelalu banyan iya mansang ke mua laban sama deka dulu magang dek meda iya nya semak agi. Iya lapa kita nya enda bereti bansa nya. Nama ke dambi kita nya nyudah meri jalai ngagai gat nya. Pia ku Nyelipan merat. sida ti ngeberuju-beruju nya tadi. Orang perlu surut baru udah beperak nyelipan nya tadi. Nya meku jerita laban iya enda udah terus sekali malik diri nyadi mensia dia gamal Bujang Lembau. Endang tulin bendar baka gamal kitai mensia. Tang baka kitai tu, baka kitai mensia baru hari tu ku cherita wayah semina iya nya besai mimit ari kitai tu, lalu tinggi mimit ga ari semua orang ke dia. Semina anak iya dua iku nya tebuh seruai kilat. Nyau deka sama peninggi enggau iya. Gamal ngi iya nya tadi endang iya bedau menyigat lebuh iya keterubah datai ba menua nya suba. Iya endang chukup nyama nya nyikap diri ngena ngepan pekayan dikena orang indah. Nyelai orang pan lalu beterubus nyuaka jari nabi unyau enggau iya. Sebarang kampit ulih menggau iya betali ba nama nya betabi pia ke nadai nasib enda meh jadi inya datai ba iya laban sida ti berebut-rebut nyebanyah iya sama bela ka. Nyadi Bujang Lembau ke lalu nuduk ke diri dasuh entuai Damu udah nya orang Palung Giring. Udah temu Kiring sida iya tadi. pan lalu dibiau nyadi orang ke dasuh sida bebiau iya nya Aki Chendan. Ni charik sida iya ke tudah Aki Chendan ke madah kediri nyeteri enggai tinggal enggai nangau orang ngambi inja ke Batang Bekam ti. Ooh nya aku tu nama Uto lama udah enda nyebut leka biau pia ku tudah tuai. Enda patut nae ngan ati ti kitai enda sigi nemu. Aah tu baru kitai nya tadi ngasuh iya ngereja pengawa laban kami nemu deh iya ulih ngereja pengawa nya gati. Ba iya tu enda nginsit ari kaki tangga kitai kitai ditu. Manuk tu mah biau ke deh besampi deh. Enti windah jauh nya nya kami ke alai mai dia utai nya pedis jauh nya tau nya bebiau nama ke medis nya. Nya alai da kena nganti dek iya kena da bai kami mindah nya awak ke dek bebiau ke kitai ko kilat madah kaki cendal. Nya ucau alai nyadi endar tu sepi aku. Ukai tu miau utai semaka tu ti tak Miau piring mata. Engka ga aku nemu kini. Tu, piring antu ke dibiau ni da aku berani di uchup, ku saut tudah tuai. Ninga nya, dia Bujang Lembau kelalu merening ngagai tudah ti chena. Nadai nya ngachau Dayak, asal nama orang ke deka ngau ke dei ba leka biau nya enda bekalih ari pia. Enti nama sida nya salah ripih, enggai kurang ke ngiau nya menawa tauka tulih ke pemedis. Pia ke Bujang Lemau madah kaki sendang nya. Eeh nemu enggau nya pia udah. Tang nya enda amat munyi ku iya laban tudah tuai kelama udah enda dasuh bala kami nya tadi ditambah ka iya nya nyu tuai ga. Pia ko bala sida dia nya tadi lebih agi enda mumpu neh nyebut nya. Nyi ti di amat nemu bebiau aki pejah ke dia mah kaba bangan ngalau nya dia. Nyengka uchu kami ke biak tu nya deka ninga leka biau dia nya ngingat ke iya. Enti kita ketuai iya udah nadai ila nya, kami tu meh nampung pengawa kita nya ila sama agi dah ti kami tu enda, pia ku Tebong ngansak aki Chelak. Bah, ni manuk tadi suak kaki nya ngana mayuh kelikuh. Kita telalu enda nyuak ke iya manuk ngagai iya. Dini dia nya deka angkat? Sapa kitai deka madah kediri nemu, pia ku Tebong tu bah. Ninga munyi nya dia di ujai Palung Chet lalu ngambi manuk labang iya kena betancang sanda semak sida ke ngiring nya tadi. Jalai iya pan lalu nyuaka manuk nya ngagai aki Chendan. Nya meku jerita wai tai deka ke kakang ke tudah aki Chendan desuaka sida iya manuk nya. Ka enda Laban nyau malu ga tudah tuai tadi dansak orang ke dia. Iya ke bendar ri airau kediri nya bisi pimpat nyebut leka biau nya tadi. Laban amat munyi ku iya ga lama udah enda nyebut leka biau lu nambah ke nya umur pun nyau ga tuai nyelai iya apan nya. Nyau tak dikirau ku iya enggai ku utai nya tadi. Ka bisi salah sebut kini ngai entu nyadi kini. Nya ka tuai tudah tuai tu tadi ke irau ke nya. Tang sida balat endar ngansak iya nyentuk ke nya Bujang Lemau ka nyu ngasuh iya ka. Dinya iya pan kelama-lama angkat belu-belu lubang ke tudah tuai nyambut manuk nya tadi dah. Bah, mani ngar kitai mai kena ninga biau enggau nyen agi. Ku Nyelipan nangkan orang ke agi chapuh diri semak nya dia. Nya alai aki Cendan pan lalu narit seput tudah tuai. Udah asai seput iya lantang, nya deh baru iya nya tadi lalu ngesuh ke leka biau iya. Ya. Nyadi aku tu ukai ngasuh kitak pedis ati. ukai ngasuh kita nya ringat, ukai ngasuh kita ngeransi tang meh laban le jam tu meka-meka endur aku nyebut leka biau ati sendam enda agei nyengala panjai tang enggai ke kita nyung lebus legi tau jam kitai nya. Manah kitai nya ninga ke iya ba tusun ti ke nangkan ke tu iya nya tusun ti ke empat puluh dua ni. Enda pia weh. Nyalai anang enggau ngeri wat kenyang ga laban tu endang iya sigi. Aku sigi enda bula ke kita nama aku nyebut iya ba tusun ke empat puluh dua aku mesti nyapa nyeru maya nya iya nunda aki chendang tu tadi. Tang keni ku biau iya enda nemu kitai au nyalai nangka tu dulu kitai betemu ke sekali tu ba tusun ti ke empat puluh satu tu. Au mupuk ku. Bye bye.